Se nagħlaq il-programm bl-aħħar żewġ partijiet informattivi ma' Matteus Grasso. Kif inti, Matteus? Jiena tajjeb grazzi.
Inti kollox sew? Nirringrazzjaw 'l Alla li qegħdin hawn. Tajbin. Fuq xiex ħa nitkellmu llum? Fuq liema hu l-aħjar ħin li tagħmel l-exercise. Liema hu l-aħjar ħin? U l-mistoqsija oħti l-għerf jgħidu. Daqs hekk hu. Jien nimmaġina, ta' njorantalli jien, korreġini inti, li mhux forsi għal kulħadd hi l-istess. Dik waħda.
Imbagħad hemm affarijiet li jekk inti għandek l-għażla tista' tapprofitta ruħek. Eżatt, mil-lussu tal-ħin. Tajjeb għax il-ħin huwa lussu naħseb aktar mill-flus. Għax illum il-ġurnata kulħadd ifittex il-ħin. Fil-fatt anke ħafna minna ninvestu l-flus biex nifrankaw naqra ħin. Per eżempju xtrajt robot biex inaddafli l-art. Xtrajt robot ieħor biex inaddafli l-ħġieġ. Qabbadt helper biex dik il-ħajja. U Jekk nistgħu nagħżlu ħin, dan l-aħjar ikun diment. Kif nitkellmu daqsxejn jiena u inti, b'mod ġenerali, li bniedem jista' jagħmel l-exercise għax m'għandux injuries eċċetera f'dak il-każ jieħu parir ta' fiżjoterapista fuq skont x'jista' jagħmel u aħjar x'ma jagħmilx. Tajjeb. U kif qed ngħidu li għandu l-ħin u diment illi t-target tiegħu jew tagħha huwa illi jtajjar naqra xaħam biex ikun eħfef, biex is-saħħa tkun aħjar, biex il-ħwejjeġ joqogħdu isbaħ, eċċetera Mela, f'dak il-każ, l-aħjar ħin li nitrenjaw huwa fuq stonku vojt. Issa stonku vojt jista' jkun għall-maġġoranza tagħna l-ewwel ħaġa filgħodu. Jista' jkun għal bniedem jgħid li jiena nqum nieħu xi ħaġa filgħodu imma mbagħad qabel is-sitta ta' filgħaxija ma nerġax niekol. Allura f'dak il-każ l-istonku vojt tiegħu jiġi qabel is-sitta ta' filgħaxija. Tajjeb? Għax meta aħna qegħdin fuq stonku vojt, Il-ġisem illi ilu ma jiekol, tajjeb kien sajjem, kien nħabbu ngħidu dejjem aħna, u ħa jdur għax-xaħam tagħna għall-enerġija. Mela għandek dik iċ-ċirasa fuq il-kejk. Illi inti qed tagħmel l-exercise. Qed tagħmlu fuq stonku vojt, mela l-enerġija tiegħu, minkejja li forsi jista' jkun li għall-bidu sa ma tidrah tħossok daqsxejn iktar għajjien mis-soltu, dik l-enerġija però qed iġġibha mix-xaħam. Allura inti meta tqabbel like with like, il-probabbiltà hija, li ħa taħraq iktar xaħam grazzi għal dak l-exercise fuq stonku vojt. Sewwa. Allura,
jien naf qed qed niftakar fija għax kulħadd jaf li nilgħab il-volleyball naħseb għażżiżt lil kulħadd ngħid l-istess affarijiet. Imma biex inġib eżempju, għandi logħba importanti. Sagħtej qabel ma rridx niekol dik ix-xi ħaġa biex inħossni 100% għax it-target ewlieni tiegħek sef mhuwiex li titlef ix-xaħam imma li inti tilgħab Il-logħba tajba kif tixtieq. U jekk ikun it-tnejn?
Jekk ikun mit-tnejn naqra diffiċli ma tantx hawn sportivi. Nilgħab il-logħba u xejn xejn jinqatta' naqra l-ġaħħa. U le, serraħ rasek, ilek qed tirsisti u jekk inti fil-bqija tal-ġurnata mhux qed tiekol l-imbarazz ngħiduha kif inhi, jekk l-ikel tiegħek ġej kemm jista' jkun minn ikel naturali, hemmhekk huwa. Diffiċli illi inti ħa npoġġiha hekk iżżid fix-xaħam, għax l-ikel naturali, number one ħa jimlik. Mela inti laqqas, laqqas jekk tisforza ma jirnexxilek tibqa' tiekol kważi kważi, għax hu ikel illi qed jagħti sinjal mill-moħħ lill-ġisem isma' jiena kilt biżżejjed, jew il-ġisem il-moħħ insomma xorta, u allura ħa nieqaf hemm. Mela dik number one. Issa, Ħin ieħor tajjeb għal ħafna nies huwa l-ewwel ħaġa filgħodu għar-raġuni illi qabel ma beda jdoqq il-mobile, forsi qabel ma qamu t-tfal, forsi qabel ma beda t-traffic, qabel ma sibt il-problema tal-parking ta' fejn immur. Allura għal ħafna nies dak il-golden time ta' forsi għadha tiela' x-xemx, Il-ħajja għadha ma bdietx u jiena diġà start jgħid il-magna tiegħi. Ħriġt timxi mixja, ħriġt tiġri ġirja. Proset, stajt mort fejn mort. U ngħid. Il-fatt li inti xegħelt moħħok u xegħelt ġismek, il-kumplament tal-ġurnata, ara kemm interessanti din, sibtha eħfef. Veru. Taf għalfejn, Steph? Għax ġisimna magħmul illi hu għalih it-tbatija, ix-xogħol huwa x-xogħol manwali. Li noqogħdu fuq laptop, Għadha xi ħaġa ġdida għall-ġisem, ma tantx għalih iħossha xogħol. Allura x'jiġri? Jekk inti tagħmel dak li jinħass għal ġismek li huwa l-itqal l-ewwel ħaġa filgħodu, dak kollu li tagħmel wara ħa jinħass eħfef. Ħa jkollok aktar enerġija għalih, ħa jkollok aktar focus għalih, ħa jkollok aktar x'aktar aptit tagħmlu. Ilkoll nafu, l-exercise huwa mood enhancement. Vera.
Jimpruvjalek il-burdata. Għax żvugajt, għax striħajt, għax fil-maġġoranza tan-nies iltaqgħu mal-coach, ma' sħabhom, mal-bqija tan-nies. Dak is-sens soċjali li tant konna neqsin minnha sfortunatament anke minħabba dawn il-. Għandhom imberkin miżuri li kellna, tajja biex ma ntihomx titli differenti fuq il-televizjoni. Allura, dak li ġralhom ħafna nies issa, illi aħna tniċċajtaw biha, però ħafna nies waqgħu f'ħafna solitudni. Illi jsibu, Stef, illi jekk hemm xi ħaġa negattiva li ħarġet minn dal-ħareġ, l-aktar waħda minnhom kienet is-solitudni, għax dik tħalli effett għat-tul taż-żmien. Mhux biss bniedem kif iħossu, imma kif jirreaġixxi għal dawk il-feelings. Ħa jirreaġixxi billi jipprova jsib il-comfort f'iktar ikel, f'iktar xorb u vizzji oħrajn illi dak li jkun ma jgħinuh bl-ebda, l-ebda mod. Plus, qed isibu issa wkoll illi dawn la li ħa jimmanifestaw ruħhom ħa jkun fi żmien għaxar snin, illi dawk speċjalment it-tfal, it-trabi illi beżżajnihom minn kollox, poġġejnihom ġo bozza, Għal sentejn jew għal iktar, illi kull fejn imorru nissanitizza. Aħna laqqas ħallejniehom irabbu difiża naturali. Ridnihielhom anzi. Ridnihielhom, dawn poġġejniehom ġo bozza illi aktarx illi fi ftit tas-snin da jibda naraw affarijiet li ma nixtiqux. Nisperaw li le, imma issa wasal iż-żmien. Ejja ma nkomplux inħarsu lejn in-negattiv, lejn il-passat. Wasal iż-żmien illi tat-tfal li huma ta' żgħażagħ u anke ta' kbar li aħna rridu nitħalltu man-nies. Aħna għandna bżonn lil xulxin. Ma nistgħux ngħixu ġo bozza, no man is an island. U x'hawn isbaħ milli titħallat ma' ħaddieħor għall-exercise. Qed tiċċaqalqu, qed tieħdu pjaċir, qed tgħidu kelma, qed titfgħu daħqa, ħass tkun taf li għadda. Mela, il-filgħodu semmejnieh kemm huwa ideali, ideali wkoll, Għax li ma jkunx hemm traffic, ma jkunx hemm exhaust u l-arja tkun aħjar. Ħa nsaqsik xi ħaġa, la qiegħda f'dik ir-rokna. Għal dawk kollha li qed jagħmlu għal dawk kollha li qed jagħmlu l-intermitted fasting, bħali pereżempju, u tagħmel dik il-mixja filgħodu, ħa tibda nibdew bl-eżerċizzju. Mela, mela. Mbagħad Fadallek inti sas-siegħa ta' wara nofsinhar biex tkun qaqqadt is-sittax-il siegħa. Tajjeb. Wara l-mixja, iġ-ġuħ iblah li jaqbadni. Huwa xi ħaġa ta' barra minn hawn. X'ħa nagħmel biex inżommha? Prosit, dak jista' jkun li inti drawiet. Per eżempju, jiena ninnota li fl-għaxra isu ġisma jibda jgħidli wasal il-ħin biex tiekol. Fil-verità jiena niekol fis-siegħa bħalek. U fl-għaxra, għax dħalt infittex naqra fuqha, jekk jiena kont imdorri hekk, u fil-fatt imbagħad qed tistenna naqra. Fix-xħin kien ikolli l-break l-iskola? fl-għaxra u fis-siegħat, jew fl-għaxra u fin. Tibqa' programmat. Jiena ma nafx inti, imma ġieli il-Ħadd tibda tgħid, 'Uff, għada t-Tnejn. Issa meta ngħidlek xogħol inħobbu u nieħu gost inqum kmieni u kollox, litteralment. Fil-fatt inqum filgħodu nqum vera tajjeb. Imma il-Ħadd. Jibqgħu jiġu dak il-feeling sa meta tkun tifel, dawk li qisu Sunday blues. Għax għadha skola. Vera, vera.
U tiskanta kemm jibqgħu affarijiet. Ġifier probabbilment għax inti dak il-ħin kont naqqar xi ħaġa minn mindu kont. L-illużjoni di.
Għax il-ġisem.
Jien ma tantx kont persuna li nieħu l-breakfast. U mhux dejjem il-ġranet tiegħi huma l-istess biex intik eżempju, nhar ta' tnej aħna jkollna training tard u niekol wara l-10. All right. Jiġifieri jien ilbieraħ fl-għaxra u nofs qed nikol platt taġin. Sewwa. Imma wara l-eżerċizzju, jekk tagħmel eżerċizzju tajjeb qed taħraq, il-metaboliżmu qed jgħaġġel, tibda jibda ġej il-craving tal-ikel. Il-kelma hija skont għandek pereżempju l-għawm illi hu approvat li jqabbad il-ġuħ, kif qed issemmi inti. Ħafna. Il-mixi qisu t-triq tan-nofs, Iktar ma jkun exercise intensiv, ħafna nies jgħidu ili di, iktar jaqtalhom l-aptit. Vera, vera, minn daqshekk. Ukoll issa naħseb wara logħba ma tantx ikollok aptit. Le, għax l-adrenalina tkun għadha high, imma mixja iva, tiftaħ li l-aptit. Jista' jkun. Issa jista' jkun ukoll li għax inti ħadtha relax u aħna nafu x'nagħmlu, meta nirrilassaw, il-baħar jiena tiġrili di. Ma qed nagħmel xejn. Inħares lejn l-ilma, dik ir-riħa tfuħ, dik il-kalma, l-iktar jaqbadni ġuħ. Issa jew għax ma nkun qed nagħmel xejn għax ma nkunx busy. Imma ara l-ironija, iktar ma nirrilassaw, aktar hemm tendenza li jaqbadna ġuħ. Għalhekk, min ikun jaf li pereżempju m'għadux ħin biex jiekol, għad baqagħlu biex jiekol, u qed iħoss il-ġuħ, normalment ngħidulu, get busy. Mur pereżempju agħmel xi ħaġa, għax aktarx ħa tinsih. Għax il-moħħ kollu. Għax dak aktarx huwa ħsieb, mhux verament ġuħ.
Waqfa qasira, u nkomplu nitkellmu wara.